بە ناوی خدای بەخشندە و میهرەبان بینەران بەڕێز لە هەر شوێنێکن جوانترین سڵاوی خوای گەورە و میهرەبانتانی بێ ئەمڕۆش لە بەرنامەیەکی نوێی ئەمڕۆ شارەکەم لەگەڵتانین ئازیزان لە تەوەری یەکەمماندا باس لە بۆنی سۆپا و کەوتنەوەی کارەسات دەکەین بە حکومی ئەوەی کە ئێستا وەرزی زستانە و بەردەوام لە ناو ماڵەکانماندا سۆپاداگیرساوە

میوانداری زۆر بەڕێز وەستای چاککردنەوەی سۆڤمان کرد ئەویش زۆر بەڕێز کاک سڵاح بەرباس زۆر بەخێر بێی کاک سڵاح خۆشحاڵین ئەمڕۆ لەگەڵمانی. سەلامەت یاخوا سوپاس لە بۆ ئێوە و لە بۆ هەموو کارمەندانی تەلەفزیۆنی یەکگرتوو ئەمن شەرمەزار و قەرداری تەلەفزیۆنی یەکگرتوویمە چکە یەکەم دەستپێکی کارەکانم لە بەرنمەکانم لە تەمسیلەکانم هەر لەو تەلەفزیۆنەی بووە دەستخۆشی لە هەمووان دەکەم دەستخۆشی لە جەنابیشت دەکەم و پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی ئەو خەرک و کەسانە دەکەین کە ڕۆژانە دەبیستین لە تەلەڤزیۆنەکان کە بە بۆنی سۆبەی کە بەکارە ساتی غاز و بۆنی سۆبەی جانیان لە دەستدایە و هیوادارم بتوانم شتەکی بکەم میشاڵا خەڵک بینەر و ئەوانە ئاگدار بنیانی کە دوورکەوینەوە لەو غاز و بۆن و ئەوانە ئیسیفادەشیان لە بۆ لە بۆ خۆشبێتن کاک سلاح ڕاستەخۆ بە کەلوپەلی خۆت و بە جلوبەرگی کارەکە تاتی لە بۆ بەرنمەکەوان زۆر بەخێراتن دەکەین خۆشحاڵین حەز دەکەم سەردا بۆ پرسیارو لە بەڕێز دەست پێ بکەم هۆکارە سەرەکی، هۆکاری سەرەکی، زۆری بۆنی سۆبای بۆ چ دەگەڕێتەوە؟ هۆکارە سەرەکیەکەی بۆنی سۆبای سەرەتا یعنی زۆر زاروا هەیە دەبینی خەڵک وا بیری لۆ بۆ دەچی یەکسەر فکری لۆ لای نەختەکەی دەچی نەخێر نەفت نییە یەعنی بە هیچ شێوەیەکی نەفتی خراپمان نییە ئەمە نە لە هەرێمی کوردستان نە لە عێراقیش بە هیچ شێوەیەکی نەفت خراپ نییە لەبەرەوەی نەفت دەگە بە بەردی دابکەین ئەمە ئاگری دەگری بۆنی سۆبەی ئەو غازەی دروست دەکات کە پێی دەرێن ئۆکسیدی کاربۆن دروست دەکاتن کە زیان بەخشە ئۆکسیدی کاربۆن بە خۆتەزانی بۆنی نییە ڕەنجیشی نییە غازەکە هەر ئاگر دەری دەداتن بە زۆری بە زۆری سۆبای غاز ئەو ئۆکسیدی کاربۆنەی دەردەداتن ئەو پێنج نیشانانەی هەیە کە ئەو ئەو سۆبایە بۆنی دێ یەکەمیان چاو برژانەوە سەر ئێشە لەگەر سەر سوڕانی سەری دەسوڕێ لە پاشان ئەگە زانی دەڕشێتەوە تەواو ئۆکسیدەکە تێکەر بە خینی بووە یەکسەر خوینیش ئۆکسجین نابا لە بۆ مێشتی ئەو کەسە ئەوانە ئەوانە ئەو کەسانە دەمرن تەماسە پرسیارت کرد دەرەی لەبەر چ بۆنی دروست دەکات بۆنی سەرەتی سەرەکی بۆنی سۆبەی فتیلە یعنی فتیل بۆنی بۆنی کوالێتی فتیلەکەیە بەڵێ کوالێتی فتیلەکەیە تەمانە من ڕێزشمەیە لە بۆ لە بۆ وەستایان تەبان وەستا یەکەم کەس وەستا دەزانی دەزانی ئەو سۆبە بۆنی دێ کە فتیلەکەی تێ دێخی یەکەم کەس وەستا دەزانیتن ئەو فتیلە غازەکەی غاز دروست دەکا و کوشندەشە ینی وا تێ دەگەم وا هەز دەکەم کە وەستایەکان بەشداریشتن لەو قەتلەی لەبەرئەوەی ئەمن دەزانم چفتی لەک بۆنی دێ و و دەتوانم مەسەرەن چفتی لەک دەتوانم ڕکت لەیەکە چ بیتەوە دەتوانی ئەو فتی لی بدەیە لەمارێ ئەو غازەی دروست کاتن ئەی زۆر جاران هەندێک خێزان هەیە سۆپایەکانیان نابنە لای وەستا بخۆیان فتی لێ دێ دێخن قەچێکە بە قۆوەستا چی ئەمەش لە خۆلا لە زجی داکمان فێر نەبووینە ئەمەش وەستا بووینە ئەمەش لە هیچمان نەدەزانی لەو گۆڕی فتیل دێت یعنی تۆ ئێستا زۆربەی خەڵک بەخۆی دێ فتیلەکە دێ بەڵام ئەمە قسە لەسە ئەسلی کوالێتی فتیلەکەی دەکەین کوالێتی فتیلەکەی ئەویش ئەویش یەکەم کۆنتترۆلی بارزرگانی کوالێتی لە سنوورەکان ئەوان تاوانبارن دووەم ئەو بازرگانانەی کە دەچن دو ئێستاکە عالیان دەنەوە ئەفتیل هەیە لەو لەو سۆبە تۆربۆیەی هەر هەموویان یەک نووسینیان لەسەرە بەڵام یەک لە ئوردن دێ یەک لە سووریای دێ یەک لە کۆریای دێ یەک لە ئێران دێ یەک لە سین دێ جارێ هەر سین ماری خەرچ کاول کرد لەگەر باش ئێستا لە بۆنە بەڕێز تاوەکو وەستای تاکردنەوە سۆبە ناتوانن ئەو جۆری ئەفتی لە دیاری بکەن کە زۆر زۆر باشە و کوالێتی بەرزە ئێستاما بۆ نەگرێم ڕیکلامی لێ بۆ خۆم دەکەم ئەم فتیلەکەی خۆمان بە زەمان دەدەم زەمان یەک ساری لەگە دەدەمەوە جە زۆر کەس شێلەوان ئێستا جێشی جێشی لەمە بیتن سۆبە فتیلی مەی سێ سار لە سەبەستایە بە زەمان دەدەم بە نەفتی پیسی ژیش بکاتن یعنی ئەو خەڵکەی کە دەرێ نەفتەکەمان پیسە با نەفتی پیسی شتێکاتن ئیش دەکات یۆ کوالێتی نیە ئەی هۆکارتە فتیل لەستێ فتیل دەست فتیل ئەگەر دوو زۆرمان هەیە

سۆبەکە ئاگری جوانە سەرەتا ئێستا لەوانەیە زۆر خەڵک ئەو شتەی وا من دەرێم دەرێن وڵا سۆبەکەی مەوایە دیارە لێیان ئەو سۆبە سەرەتا ئیش دەکا لە پاشان هوردە هوردە وردە وردە کز دەبی کابراوا دەزانین نفتی لۆ ناچی نا ئەوە لایلۆ نفتی لەکەی لایلۆنا سەحبی ئەو نفتەی ناکاتن ئەو شوشەی پڕکاتن بیکاتە ئاگر بەڵام ئەسبێزەکەش ناسوتێ یعنی نە بەخۆی ئەسلەن ئەمە ڕێنماییمان هەیە لەگە دەدەینە خەڵکی لە دوکانێ یەکسەر کە سۆبەکە فتیلەکەی لۆ بەتێ دەخین دەرێن کاکە هەفتەی جارە گالۆنەکەی دەربینە و آخر خۆشیەکەی بدێ لێ گە ربا هیشک بیتەوە چکۆ ئەو فتیلە هیشک دەبیتەوە لە کۆر ئەو چەوریە دەبیتەوە لە کۆر ئەو ئاوای دەبیتەوە ئاو لۆ دەکەوتە ناو سۆبەی بەخۆی کە کە دنیا خۆرەتاوە گەرمە تانچی لە سربانی ڕۆژ لی دەدا ئەو عراقە دلۆپ دلۆپ دەکەویتە ناو ئەو ئاوەی ناو ئەو نفتەی ئاو چێوە دەچی ئاو دەستە بنی کە ئافرەتە یان مەسەەن کاسەکە مەسەەن ئەوی دەیەوێ نفتی لە سۆبەیکا کە شێرەی سۆبەکەی بەلوعەکەی کردەوە لە ناو گالۆنیەوەی سەرەتا ئاوەکە دێ چونکە ئاوەکە قرسترە لە نەفتی دوایش خەڵک دەرێ باشە نفتەکەمان ئاوی تێدا نفت و ئاو کاکە نابیتە چەلاو تێکەر نابی نابیتە سوب و چەلاوەوە بتەوێت لێکی دەی لە ناو باشترین مەچینەی حەسارە و لێک ئەوەی دە تحلیلیکە تحلیل نابیتن ئیلا لێک دەبیتەوە فۆڕی ئێ دەتوانی لێکی جوداکەیەوە ئەوجە ئەو سۆبانە ئەمە پێیان دەرێن پتیلانە دەرێن هەفتەی جارێک بەبێ نەفت بیکوژێنەوە و ئەبدێت دەبیتەوە فۆرمات دەبیتەوە وەکیوەی تازەهاتە لەکەمە تێستێن ئەوە زۆر باشە بەخۆشی مام کاک سڵاح زۆر زار جێبیستەوە دەبین ینی هەر بە کوژاوەی ئەو نەوتی لە سۆبایەکەی بکێگە بە پێکراوی تێبکەی ئەوە بەڕاستی کارەساتی کارەسات ئێستا دەزانین چیا دیسان ئەوەش دەینمەوە سەر ئەوەی وەستایەکان ئێستا ئێستا من ئەگە لێم بپرسی ئەو کەرستانت لە بۆچی هینایە یەک لە هۆکارە سەرەکیەکانی ئەوەی کە ئەمن دەزانم مەسەن کە پرسیارم لێ بکاتم برێرەکە کە بە پێکرای نەفتی لەو سۆبەی کەم دەتەقییان نا ئەم پێی دەرێم نەفتی پێکەی لەو سۆبەی دەتەقی زۆربەی زۆری ئەو سۆبە ئەو ئەو کرۆنە گەورانە ئەو کرۆنە گەورانە ئەو کرۆنەی گەورەی پێدەرێن هەندە کەسێ دەزانتن خەڵکەیە دەزانی تەنەکە چی بێرانەوەیە تەنەکە چی بێرانەوەیە تەعاان هەموو سۆبک

فتیلەکە و لە بەینی عەوزی نەفتێ ئەتوو هەر نەفتی تێکا غاز ناڕواتە ئێرانە ئەگە ئەو تەنەکەی پێوە بەڵام ئەگە ئەو تەنەکەی پێوە نەبی دوور نییە سۆبەکە بتەقی ئەوجە زۆر سۆبە هەیە هەموو سۆبەکان شەریکە وای دروست کردیە دوو عەوزی لە بۆ کردیە یعنی عەوزی فتیلی جودایە لەگە عەوزی نەفتێ ناتەقی بەس ئەو نەوعە سۆبانە بەداخەوە زۆربەی وەستایەکان ئەو تەنەکەی لێ دەکەنەوە خەتەرە چگەلە گەلە گەورەیە ئەگەر نەفتی بە پێکرایی تێبکە. ئەی ئەگەر ئێستا سۆبارەکەمان تێک چوو باس ئەوانە بکەیت چۆن بێزگە لە سپیری بەشەکانی دیکەی چۆن تاک دەبتەوە زۆر ئاسانە لەو ڕۆژانە لەو ڕۆژانە کابراایەک تەلەفۆنی لە بۆ من کرد گوتی بە تەمامە سمێنێ بێمە دوکانێ تەمان لە دەوام بوومە من خەفەریاتمە بوو گوتی دەستێنێ دێمە دوکانێ سۆبەکەمان تێک چووە ئەمی زۆر زاروایە دەرم چیتی ینی دەمەوێت کە لە مێشکی خۆمدا خەریتە و نەخشە سازێکی لە بۆ بکەم کە چیتی گوتی وەڵا کاکە لایەکی چرخەکەی دووکەری دەکات جە من لەبەر هەندێ ئەوەشم هینایە زۆربەی خەڵکەکە تەمەشا دەکاتن لەو لای چرخەی دووکە لەچی دەکات ئەوی زۆرە سۆبەتە ئەوە تۆر بۆیە ئەوە سۆبەی تۆر بۆیە لەو لای چرخەی دووکەرەی دەکاتن ئە لێرانە دووکەرەی زەر دەکات پێویست ناکە بینیە لای وەستای لەبەرەوەی ئەو بۆدیەکەی ئێرانەی قوپایە ئەو هایلی هااتە

یەک قەترە ئاو تێکەر شتی لەکەی بیتن هەرچێش دا چێشی ناکە ئەوجە زیاتر زەختی لێ نەکەی باشە وەبی ددانەکانی سیلاگ نەکەی ئەوە دەبی وە فتیلیش سۆبەش دەبینی زۆر جار ئاگرەکەی کز بووە کز بووە نیوەی شوشەی نیوەی ئەو شوشەیە سۆر دەکاتەوە نیوەی سەرەوە سۆر ناکاتەوە ئەوە بزانە ئاوی تێدا یەکەم نیشانەی ئاویش کە لە سۆبەی دابی وچی پەنجە مۆری ئەو شوشە پەڵە پەڵەی ڕەش دەبیتن بەڵێ. وبزانە ئای تێدایە فەوڕی گالۆنەکەی دەربینێ و ئاخیر سەوتی بدێ هیچ چیکەوە بە خۆی چا دەبیتن بە جارەش چا نەبوو بە دووجاری چا دەبیتن ئەگەر فیلەکە ئەسڵی بیتن. ئەی ئەگەر زۆر جاران سۆبەی دەکوژێنیوە ناکوژێتەوە یانی. ئا ئەوە سەری فتیلی ڕەق دەبی بەڵێ تەبعەن ئەوە چۆن چا سەری دەبی. سە ئەخە هۆکارەکەی ئەوەیە

بیکوژێنەوە یانی چییە ئەو ڕۆ نەفتت پێ کرد سبێنێ تەمەشات کە دێر نەفتەکە گێچەکەی دابەزیا پێی مەکەوە ئاخر سەوتی بدێ بیبە لە دەرێ داینێ لە ژۆرێنا لە دەرێ داینێ چونکە کۆتا غازەکەی غازی ئەو سۆبەیە کۆتاییەکەی لە کاتی کۆتاییەکەی ئەو ئۆکسیدەی دروست دەکە ئەو غاز ئۆکسیدی کاربۆن دروست دەکە ئەی کاک سڵاح پێکردن و کوژانەوەی سۆبە پێت وایە باشترین شێواز چۆنە بەخوای لەگە ئەو نەفتەی ئێستامان تەبعەن زۆربەی و نەفتەکە یان ستیلەکەش لە کاتی پێکردن و لە کاتی کوژانەوەی پێ دەبیت بۆنی دەکاتن پێکردن و کوژانەوەی وا چاکە سەرەتا لە دەرێبی لە شوێنەچیبی نەگەوت جێی مەسەلەنەوەی دەکەی مەسەەن لە مەتبەخی ناین دەخۆی لە هۆڵێ پێکە هەتا گەرم دادێ یان لە دیوەخانێ دەتەوێت دانیشتینە لە هۆڵێ پێکە هۆڵ چکە گەورەیە بۆی بقاتوەوەی هەیە یان کابرا مەسەن خانوەکەی مەکشوفە با لە دەرێ ئاگرە شتێ بەرداتن وچی گەشت بۆ ئەو جە بیینتە ژۆرێ چونکە سەرەتا دووکەلە چ ڕەش دەکا لە پاشان کەمە غازە چی دەکاتن چا دەبی. بەڕێز بە کۆستایەک ئامۆژگاریت هەیە بۆ ئەو خێزانانەی کە شەوان هەر سۆبایەکانیان ناکوژێن نۆتەبەیانی هەر وەڵاهی با دڵنیابن لە لە فتیلەکەی چونکە ئەمن یەک بەخۆم ڕاستە حەدیسشی لەسەرە پێغەمبەر صلی اللە علیە و سلم دەفەرمێتن ئاگر و شتی بکوژێنەوە کاتێک دەخەون بەڵام ئەمە بە شەوانیش سۆبم پێەیە تا سبێنێ نایکوژێنمەوە و هەتا ئێستاکەش الحەمدللا لە دوکانەکەی من لەو سنوورەی ئەمن ئیشی لێ دەکەم بە تەحەداوە دەرێم یەک کەس بە بۆنی سۆبەی فتیلی سۆبەی من نەچیتە تەواری یەک کەس بە بۆنی سۆبەی من تەنگە نەفەسیش نەبووە و ئەمن دڵنیایشم دایتە هەر کەسەچی گوتم جایز نییە پێکەی لە مارێ سۆبەی بەڵام گوتم سۆبەی من لە مارێ لە خۆت پێکە جانە بۆی نییە ئەگەر زۆر جاران کێشە لە سۆبەکەی نییە لە فتیلەکەشی دانە بەڵام هەر باش گەرمدا نایەتن یان باش گەرمدا نایەت. ئەوە ئەو- کارەکە لەوە نەوتەکەی ناگەڕێتەوە نە ئە، ئەو کەلەیە ئەو شوشەیە بەڵێ. زۆر زاری وا هەیە ئە، تەمەشا دەکەیە ئەمە فتیلەکی چاکمان تێخستە تەمەشا دەکە یە نەفتە چی باشی هەیە تێکی دێ ئاویش تێدا نیە بەڵام سۆبەکە بۆنی هەردێ و گەرم دانایە و سۆر نابیتەوە ئەو شووشەیە قەپ و قۆپ دەبی لەگە حەشمەتی گەرمی چاڵ و گرد و شتی وای لێ دروست دەبی بەڵێ پێویستە ئەو دوو شیشانە وەستان و ئەمە لێ دەکەینەوە ئەو شیشانە لەسەر قالبکمان هەیە قالبە شووشەیە لەسەری دادەنێینەوە عینەوەشی خۆی ئەو های لێ دەکەینەوە چونکە با بینەرانیش بزانن ئەگەر سۆبەکەیان بۆنی هات جارێ زوو سەرەتا بە ساردی نەک بە گەرمی دوای دەستیان بستێ بم لە مەشداوین دەبی ئەو شوشە حرەکێکە ها ئەو شوشەیە دەجولێ ئەگە ئەو شوشەیە نەجولێ سۆبەکەت بۆنی دێ چونکە جوان دانانیشیتن دەبی شوشەکە بۆنی دەبی حرەکەی بکە حرەکەی نەکە سۆبەکە بۆنی دێ پتیل تەواوبی نەفت باش بی یعنی ئەوانە دە سۆپان تەمەنی هەیە ینی من هەر ئەوها گوێم لێ بووە زۆر جاران سۆبارەکانمان تێک بچیتن هەوکارەکە لە بۆ فتیلەکە دەگەڕێتەوە دەیگۆڕی تا دەبیتن بەس بەڕای و کۆستایەک پێ دوایە سۆبە تەمەنی هەبیتن یان کۆتایی پێویتاوە نا سۆبا ئیلا بەو شتە تێک دەچیتن ئەگەر

سۆبەکە دەڕزی ئەگەنا وا لۆ نێزیکەی پازدە ساری دەبی سۆبە چتۆڕ بۆمان هەیە ناوی دەری قاپیستی لە ئای تێدا بخۆ بەهاران پاک پاک بە شامپۆ ئای کورای جوان جوان دەیشۆن و هیچ چی دەکەنەوە و هەری دەگرین چکە زۆر کەسێ دەرێن ئەدیوەستا لۆ دەرێن نابی سۆبە بشورێ ئێمە بە سۆبە لۆ نەشورێ لەبەر چی ئەدی وچی دێتن بە نەفتەوە لێۆناردی شەریکە ناوەڵا پاک پاک وشک وشکی نایدی ونیا ڕاستە سۆبە دەبی ئەوها هەرگیرێتەوە لۆ سارە چی دیکە نابێ فتیلەی بە ئەوە هەرگیری لۆ سارە چی دیکە ئەو نەفتە لەگەڵ فتیلەی تەفاعل دەکا وەکو برینێکی لە ناو لە داوەکی لە ناو ژەنگی هەڵدەینی ڕاستە ژەنجێر دەبین بنی دەڕزیتن فتیلەکەش تێک دەچیتن دووبارە ئەوە دەکەن نا ئەتو ئەو سار فتیلەکە پایزێ بە تەمای بگۆڕ ئێدە بە هەرێ بە هەریگرا جوانی بشۆ هیچ چیکەوە خاوێن لە لای لۆ نەچشی لول دەتەوە. ئەیە قسە تاچەن راستە گەر هاتوفتی لە چینوێ لە سوپەی کە تێیەخی دەلێن با هەندەک نەوتی تێ دەکەی هەتا بڕە فتیلەکە تەڕ دەبی ئەوجە پێ بکەی تاچەن راستە. بەخۆی هەر ئەگەر فتیلەکە تێیەخست دەبی دەبێ تو ئینتیزاری بکەی هەتا نەفتی سەحب دەکاو نەفتی هەر دەچێشیتن لۆ لۆ لای سەرەوە دێ چکۆگە پێ نەکەی هیچ هیچ

عەلە لەقەل نیو سەعات ئەتوو لەناو نەفتەی دابنێی هەتا خۆی لێک دەچێشتەوە هەتا ئەو دەرزانە پڕ دەکاتەوە فتیلەکە ئەستور دەبیتن یەک بە قەبارەی هەر چێش و داچێشەکەی دەبیتن دەبی نیو سەعاتی پێ بچیتن دەستەکان خۆشبی کاک وەستا سڵاح دوایان پەیامەکان لەسەر بۆنی سۆپا و کەوتنەوە کارە ساتانە چێ لە بۆ بینەرانی بەڕێز وەڵی داوا لە وەستایەکان دەکەم لەبەرەوەی خەڵک نازانی خەڵک نازانی کابراایەک دێتە لای تو فتیلە چ تێدێخی هاتیە پارە دەداتێ ئەگەر بزانیت نەفتی لە بۆنی دێ قەنەعاتم پێ بکە نەک بە 500 بە 50 هزاری لێت دەکڕیت نەگە بزانی کارە ساتی دەخڵقێنی دەی یا لانگۆش داوام لە وەستایەکانەوەیە ینی بە چاویان لە قازانجەکی زۆر نەبیتن دەرزەنەک فتیلی بە چار هەزاری بە پێنج هەزاری بینی و بە هەفت هەزار دیناری بدەیەوە لێ گەڕێ با فتیلە چی بینە کاکە بە چار هەزاری بە پێنجی بدەوە بە هەزار دینار قازانج بی و بیوە چ کانیە چی هەردوو لای ئیسیفادەی بکە هەم ئەمن ئیسیفادە چ بکەم کە قازانجمە و هەم کابرای کابرای کەسرۆبەکەش دەباتەوە با سارە چ لەدیار دابنیشی بزەبت با سارە چ لەدیار دابنیشتن یان بە ئاسودەی پێ بکاتن بەداخۆ یانی ئەوەندە کارەسات بەهۆی سۆبەی ڕودەدا یانی هەموو کەسەک ترسە چی گەیشتن وی لێهاتیان بەڕاستی لانی زۆر داپێویست کە بە شەوان سۆبەی پێ بکەی بەڵام لەو ترسەی پێ نەکەی ئەمن دیسان نارێم هۆکارەکەی دەگەڕێنمەوە سەر وەستایەکان بەداخەوە ینی ینی وەستایەکان لە بۆ هەندە قازانجی خۆیان وەستای باشمان هەیە وڵا ئەمە زۆر کە ساتێک گوتی وەستا سۆبەکەم بۆنی دێفتی لەکم تێخستێ دەبی عادی نەبی تەمەشام کردی وڵای کاکەفتی لە ئەسلیەگە لۆم گۆڕە وڵا کاکە نای گۆڕم بلۆ لەبەر چ کاکە وڵای فتی لەکەت عیبینە بەزە و شوشێت عیبدارە وڵای دەناوەم زانی وەستایەکە فێری لێکەمەوە لا برام وەستا فێری لێ نەکردی وەستافتی لە چگە لەگە لە باشی دایە لئیمنە ئەو هە دەستی خۆش بی. یانی دەست خۆشیشی لێ دەکەم وەستای باشمان هەیە بەڵام بەداخەوە زۆر کەسێ ڕۆژانا من نیو فەردە فتیلی خەڵکی نوێ نوێ تێ هێ خستێ دەیم لە بم پێم فڕەت دەم یانی تەمشا دەکەم یە کورە وەڵلە دەزانم ئەو فتیلە هیچ ناکا لۆ دەی دێ عالەمێ لۆ لۆ بۆی تێ دێخی وەڵلای دەزانم نەفەر هاتێ کاکە و شۆن لە خەومان لێ نەکەتێ من دارەک خەوی لێ نەکەتێ لە بە بۆ نووسەوەی یان نەفەر دێتن دەرێ کاک سلاون داکم نەخۆشە کورە

یەک سارە یەک جار وەللەی نەفەر هاتیە گۆتی کاک سڵاوۆ سێ سارە فتیلەیت لەسەرە بیگۆڕم کورە کاکە ناوەڵا مەیگۆڕە زۆر پێم خۆش بوە. خوای گەورە بەرەکەت بخاتە ئیشاڵڵە بەرەکەت بخاتە ڕزقت و فراوانی بکە ئیشاڵڵە دەست خۆش بی زۆر سپاس دەکەین بۆ ئامادەبوونت بۆ ئامۆژگاریەکان بۆ ڕێنمایە جوانەکانت هیوادارم خەڵکیش سودیان لێ بینی بیتن و سپاسی بەڕێزشت دەکەم و تاوەی کارمەندانیش و زۆر سپاس دەست خۆش بینەرانی بەڕێز ئێمەش لەگەڵتان بەردەوام دەبین ناوەڕێکی کورد وەردەگرین و دەگەڕێینەوە